petra eo? Feur an hini eo? Gwisket brav on evit ar goant, hao? Wah! Dispar, un igloo! Ah, senier ar mintin-mañ on eun inuit! Demat, Tadig, demat, mammig! Un taol brav, va mab, an holl a gomz diwar da benn hirio. Silot ta. Hiziv naje ma vo dalc'het an emgav bras war tommadur an hin. Un emgav ma vo pedet ar paotr yaouank brudet Marzinouk. Amañ 'vez gwelet enni ved dezhañ, ar vorskorneg. Deuet eo war-eeun deus e hini evit gervel an dud da ziwall diouzh dañjerioù degaset gant teuzidigezh ar galotenn-skourn. War an danvez-se emañ hon da ziskuliañ un dra a-bouez-bras. Ha bremañ... Ha petra eo an diskuliadenn-se, mabig? Ma, n'ouzon ket re. Aze stad red, Karedig. Ret eo dit kaout nerchoù ma fell dit kendrec'hiñ an dud en em gav war tommadur an hin. Ya, met siriusoc'h 'm eus d'ober hirie er skol gant an arnodenn geo.
Tenieg ar gozh? Pemp munut muioc'h hag e vijent troet da volomeger da vat. Oa! Dreist eo! Te zo dreist 'vel un telenay! Damp d'an emgav! Yin kevat, 'meus ket c'hoant c'hwitañ ar skol, ankouaet 'peus an arnodenn geo. Oh!
Petra 'beus? Da sklaej anezhe! Deus da! Gwelet 'peus Inud e Marzhin, Hugh? Oa, pebezh lejel vrav! Deus da, pein-bourzh, buan ar vefaomp er skol.
Hag an diskiliadenn emaout disoñj ober war Thomas Durani? Galarez lardimp, chom a rafomp mut! Ma, n'ouzon ket re. Pezh a ouzon e vo deus un ardodenn ge o tuchant er skol.
Hiziv 'n em gavomp holl en hon doare dreistordinel e sal ar sportoù hag en urzh. Diwallit ma hañv, en urzh, en urzh m'eus lavaret. Ha petra eo an dra-se c'hoazh? Marzhin, petra 'm eus lavaret? Met, aotrou... Grit pezh a lavaran.
Petra ez

Kergros, sellazit 'ta! M'en deus krapet marse! Bean! Herze, herze!
Herze! Hé, Jakez, gouzout a rez petra? Tud o tont, daol ampon! Lakan eo da zont tre, ar patron lavaro din petra ober ganto.

A soñj deomp en deus dizoloet ma sekred. Marzhin n'hall ket dizoleiñ sekred ebet. N'eo ket inuit abaoe pell gouzout a ri, ha nemet diboe ar beur emañ, ha n'eus ket pell zo. Pire, aotrou, diner e c'hellit bezañ. Ne larin netra, m'en tou.
Evel-just ne larit netra, ne gav ket dit mechañs e c'hellout inuit an netra eveldout mont a-enep meur a trestroù bras dispar. Oh, dispar, araban on re bell memestra. Dispar am eus lâret, porkiz diviagon hag e prouan doc'h. N'oc'h ket evit chomet goud e veler dija efedoù tommadur an in. Ce n'est em an un ar broioù da gaout dour. Neuze me rinkin, mon hond de lakaat ar vor skannet da dansa ha krouiñ skangrerioù. Pou, haha, skangrerioù a vo kaset gant rabokerioù Da bobloù dizec'het ar bed a-bezh, pobloù ha bev an dra-se ker ru eveljust! Un torfed eo se!
Marit-se e kresko c'hoazh tommadur ar blanedenn! Hag e kresko da-heul meniver ar bratikoù. Evit ar pezh a zilouzit na laveret netra peseurt bac'het e brasez soan. O, n'ankouait ket e vo merzet gant an dud ma ne vezañ ket gwelet en emvod! Enklasket 'vefe betek ar Vor-Skorneg amañ.
O soñj o deus din, Flegmont, kemer a ri plas marse. Met, met, ata, ne, ne dipozer ket. Trawalc'h! An hevelep ment peus, lunedoù peus, gazilhad unut. Mesket evit gantañ. Ret vo dit ober an diskuliadenn sot ha posubl en em gav. Ac'hanta, goude. Den a gilaou o marzinoug a vo graet al lu gantañ. Eus ar hent, ha patron. Evit bezañ gwiroc'h e kasi ganit Arzhur an Rev doñvet gant Marzinoug. Paket eo bet ar milima? Un erev, emezit?
Pebezh zihellat, grazit e kas o renkin e dresoù da benn a vo kemerzet da ziankadenn. Marteze, met ret vo deomp kaout ur vizaskell evit tec'hout kuit. Ne vo ket gwelet an diforc'h gant al levier etre Marzinokfoz ha me. N'eo ket goullo da benn. Penaos e kavi un tu da vont mezlemm? Ma, kontañ ran warnoc'h evit kavout anezhañ.
Ma, bremañ adkavomp Arzhur. Diwall hañ, digabestret e vi, met ret e vo dit bale moan. Ai, ar, n'hallez ket teuler evezh. Ai! Arz, deus amañ, Arzhur! Oh! Oh! Ah, stanket out-hañ, unan a sav bremañ. Ah, trawalc'h e-giz-se, diskouez da fri. Hum?
Sikour din! Klañv on vat, klañv-tre, deuit buan! Sikour! Netra d'ober? Ma klask c'hoazh sikour din!
da erev eo hervez kont Marzien. Hei, hervez ar mont eus komprenet pep tra. Marteze e c'hellfe sikour ac'hanomp.
Gwelet a rez, se a faot deomp kaout alc'houeioù evit digeriñ an o. Krog, krog, kompren rez?
Diouzh a bellañ n'eus komprenet!
Ha ma, non que Zion a fait comprener Poptra d'Avignon. Mais ta ma...
Da bet ar mont. A ziv pe a gleiz?
Ne c'huzhe un tamm amañ. Chaos Hon heñcher zo kollet, Toare. Din da c'hoari bremañ, allez, deuit d'am heul.
Oh Ma, dont a rit pe bezañ?
Ya Pegen uhel eo
Oa, dreist, ha petra zo dre aze? Ah, kalon, ar prez, ni oa. Amañ eo moarvat ma vez degemeret e bratikoù bras gant Rinkin.
Petra oa se? Paket ar bed a, kavet meus anezhañ er pres. Pebezh leu!
Un arz gwenn, pokezini. Oh, n'eo ket gwir, n'eo nemet feur faos a blastek. Ma z'eo faos ar feur he deus roet ur menoz mat a gwir din.

Laskit ac'hanon Sell pebezh prezañ warnañ da vont en-dro d'e igloù al lampon Laskit ac'hanon pell-ou-pell Loukeien an ere an hini a oa ret deoc'h herzel Ma digarezit n'an eus ket anavezet ac'hanoc'h, aotrou Flegman Ne lakan ket an dan war Arzur e vor lakit kiriek da bep tra
Un ere ho peus gwell te Eus ket
Gwell e peus an ere aze emañ Ma, bremañ 'vel an gemi Ma ket dun Dun, Velrez
Deomp neuze 'ta Dreist eo Franket eo bet an hent deomp a-drugarez da Arzhur Deomp, deomp 'ta Gortozit, benn nebeut vo mat. Digan tapal an dit Ah Pa ket evit ganin Oh Oh Sikour dit
Ah O ton ben a fin Eh
Arabat kaout an, dova eo ebet Menoz ar patroned. D'e soñj e raio muioc'h a werzh un arz gwenn eget un erev. Ah, mat-tre. Kreñv-tre eo ar patron.
Mon mez a c'hallit degouezhet on. Ah, an ta kroget a vezañ tamm mat amañ dindan. Pezh zo sur out ar paotr kreñv-tre, ger-gros. Ma, Diombun, an emgav zo vont da gregiñ. Ah, meus un tamm. Kalon Marzhin.
Bremañ e ouiez peseurt diskuliadenn vras a rankiz ober. Ya, gwir eo.
Marzhin, da dro vo bremaik. Oh, n'hallan ket, ah, on meus bet gré. Bertei, Marzhinouk.
Kalon va dit
Mad, pa vez red mont E red mont Marzin, Marzin mintin Spier dreist pe Dracula Marzin, Marzin mintin Tavern aventurioù diroll Marzin, Marzin mintin LSP e porzh ar skol Marzin, Marzin mintin Ganit be atav bel amzer Be mintin eo memes tra